Amerikada dotorlaryň aýlygy üýtgeýär. 150 müň ýyllyk berilýär bärde aýlyk. Şo ýyly soň her iki hepde ýa-da bir aýa bölüp berýärler. Ýagny 150 müňden başlaýar, tä ýagny 800-900 müňe çenli çykýanlar bar. Ortaçalar ýagny ýöne käbir adamlar iki-üç million hem edýär. Olar aýry Ýöne medisinski bölümler köplenç ýüz elli müň bilen iki ýüz elli müň arasynda gidýär, terapiçeskiý bölümler diýeli. Hirurgiýalar birazjyk üýtgeýär. Ýany iň gowy alýanlar newrohirurglar, olar paşti ýetmiş-segsen müň alýarlar, ýedi ýüz-sekiz ýüz müň alýar. Ortopedik surgery olaram ýedi ýüz-sekiz ýüz müňe ýakyn alýarlar.

E, şol barada azajyk aýdyp bilersiňiz. Näçe Ýa-da prosent? 30 prosent, 40 prosentini nalog alýar. Ýani bu owa. Ýani men diýen o käbir wagty gülüşýän döwlete her aý bir sany kämiri berýän ýani padarka. Ýani sebäbi alýan naloglary has köp ýani 30-40 prosentine çenli alýar. Ýöne ortaça diýsek, ýagny aýlyk eline geçýän pulundan bahs etsek, terapiçeskiý bölümler nirden seretseň seret, eger az işlese on müň alýar, gowy işlese, gowy ýerde zat etse bir on bäş müňe çenli gelýär, belki on bäş, on dört müň. Hirurgiýalar köplenç on bäş, ýigrimi bäş, otuz arasy eliňe geçýän pul aýda. Ondan soň şoňa görä köpeldik gidýän ýagny sen kardiohirurglar ýagny näme deýin otuz otuzdan geçýärler otuz bäş kyrka ýakyn bolýar newrohirurglar diýenim ýaly olar kyrk elli arasy ortopedikler hem şeýle alýarlar dermatologist hiç görmedim häli elinem tutup görmedim meni olar bir segsen ýüze ýakyn alýandyr ýaly aýda
O Almaz aga aýtdara dermatologiýa dagym iş estetiýa girdimi para pyrlýar ýaly asman şeýle uzaýa kadar pyrlýar. O bar o diňe aňarda däl bärde dene meniň işläp ýören ýerimde de genel ahaňda dermatologlar normal ýaly durumlary. Bolmasa zenanlar abaýada gezýärdi, şunýalyk. Gözüňi däýse de, şunýaly abaýada gezýär, tutuş. Şonda bolanda-da, iňkänem pasişäýimi kim dermatolog?
Ýani, birem ýani bu aýlyk meselesinde özüňe-de bagly, näçe isleýjek bolsaň, bolsa-da şahsy bolnitsalarda köplenç işiňe görä aýlyk alýaň. Näçe işleseň şonçada gowy aýlyk alýaň da. Oda ne ýöne ýaşaýşyň hem bolmaýar şoňa görä. Hmm. Oba.
Bu Türkiýede ýagdaýlar nälikde? Serdar aga. Türkiýede aýlyk. Aýlyklar nälikde?
Türkiýede arkady şeýle. Hmm. Çaşyn sektor bilen gasudarstwony sektor bir däl. Gasudarstwony sektorda plus minus alýan aýlygy belli standart diýene gara burada. Hmm. O ýerde de e, gasudarstweniý klinika işleýän uniwersitetskiý klinika işleýän bolan hökümeti diýip şonsoň. Çüt plus minus e, ýöne standart o ýerde. E, Çasyn sektorda bolsa bäri diňe jungle. Ýa-da e, saňa bagly tamamen. Ýani Näçe köp gazandyrsaň, şonça köp gazanýaň. Bärde başgaça merkler bar. Elbetde Amerikada da şoň ýalyrak ýöne döwlet edaralarynda sen ýöne ki specialist bolsaň, alýan aýlygyň standart sen ta nime bolýança, pensiýa çykýança şo şo nime gidýäň. Ýöne eger sen Türkiýede men çaşyn sektorda işlejek diýseň, ladna ilk 3 ýyl, 4 ýyl ýalyrak sen düz spesialist bolsaň, specialist bolsaň, e, boli meni gide sen uje 4-nji, 5-nji ýyldan soň sen täze specialist bolsaň, sen uje wsё, adios. Sen ýeriňe başgasyny alýarlar. Şoň üçin her gezekde bir step ýokary, bir step ýokary, bir step ýokary çykmaly bolýaňda. Hem akademik tarapyndan hem ýokary çykmaly bolýar, hem e, populýarnyş tarap meselesi boýunça da bir e, ýokary çykmaly bolýar. Emma ol adamyň özüne baglyda. Eý, şoň üçin, ýagny Almaz doktoryň aýdan bahalary aýlyk dollar hökmünde seredende, pa spesialnostynda näki ortoped, hirurg şoň. Türkiýede şu çastny sektorlarda, kä çastny klinikalarda köp gazansa gazanýandyr, ýöne şondan az gazananoklar. Ýagny çastnda, döwletde olar ýaly däl ýöne. Ýöne çastnda hem işlejek bolsaňam, näme gerek?
Adaşman sanlaryny aýdyp bereýin. Serdar aga, w prinsipi atlary boýunça tanaýaram ony, welin gosudarstwny sektoryň klinikalarynda srednestatistiski kardiohirurgyň aýlygy on bäş müň lira töwerek. Wot. Wot. Ýöne Üç müň dollar.
bar- Ýa, Maksimum. üç müň dollar maksimum.
Ýöne biziň tanaýan ýaşulylarymyzdan bar, aýda, aýda oglanlar düşüniň, segsen müň bilen ýüz müň dollar aralygynda ýatsa.

Umuman işleseň gazanýaň, bäde işlemeseň. Oba. Oba. Gije gündüz, gije gündüz işlemek bolýar. Ýaňy bir aýdan ýaşulym bardy, adyny eşitdiňiz şoň, kom bir zete 100 müňden geçiber. Aýlygy. Arada e, gara Türkiýede çasy sektor ýani bizdon. Biz donny. Bir kisan transplantolog ba, bir kisan transplantolog ba, aýda 150 müň siz çykan ogam. Diňe böwrek bagyr. Ýöne bir ýerden soň şeýle bolýar. Bir ýerden soň şeýle bir zat bolýar-da. Sen şol bir statusy saklamak üçin ýa-da statusyň bir level ýokaryk çykmak üçin sen sistema seni gije gündiz işlemeli edýärde. O sen şeýle bir sorag dörýär, sen gazanan puluňy näme etjek diýip soraýanda. Hmm. Gazanýan işe daşy. Oňa biziňkiler öýde çagalar ýa-da gowy e, solution tapdylar. Ya sorýar, kiçi sorýar, iň kiçim sorýar-da. Aýdýar, sen öýde boluň hak diýär, öýde bol, oýna biziň bilen diýär ol ýene. Osan ondan bir ulusy diýär, 6 ýaşyndaky. Indeme diýär, o diýär işlemeli, gazanmaly diýär, biz sowmaly diýär.

Ýaňky aýtma Serdar Hakim biziň obşy tanyşlarymyzdan olaram Ol. bileňiz-ä ol eýýäm ýahudyýa puluny boş ber dä-de lezzeti dä başga zatda dä hakyky. Ýa biz şo derejelere ýetdençäk ilki a diýip agzymyzy açyp seretmegimiz mümkin. Ýöne siz pikir ediň-dä ýene adam wypyl edip çykýan Almaz Adanyň ugrundan ýa-da o zatda minimal inwaziwny bilen dört-bäş sany şunt goýýar. Göz öňüňize getirip görüň öňüne şundan o zatdan insizuradan başlap Sofedeus'a çenli kesilen kesiliň ýerine çep tarapdan göwsüň aşagynda dört-bäş santimetrljik kesim bilen alyp alty şunta çenli goýýarlar-da. E, Balina üçülenji gün öýüne çykyp gitdi. Bir hepdeden soň işine başlaýar. Ine lezzet şu ýerde.